A, Beki dädäni aýtmasaň sesim çykanok. Beki däde bilen. Ony näme? Wiý, Beki däde. Bir zat ýadyma düşdi-ow, edil şu mat aýdaýynmy? Aýt diýseň aýtjak. Ine, hemişeki bolşy ýaly, Nesibe tagamlaň adyndan ajaýyp güller. Hemem şuny aýtjakda, dogrymy aýdaýyn. Ine, şul mebeliň bar-a, şuny ýasaýan mebeller HM mebel eken. Şolaň ofisyna bardym öňräk, dogrymy aýdaýynow. Oň adyna men Mara, Hym Home Mebel diýip ýören ekenimow. Olam şeý diýýä, Jigim jan diýýä, şol Hym Home Mebel gowy aýdýaň diýýä. Ýöne şol diýýä, ýalňyş aýdýaňda diýýä. Menem näme diýmeli diýsem, HM Mebel diýip ýatyrarow. Menem ondan nädip özüm alyp çykdym diýsene, Beki däde. Näme diýdim, şony parkona salýas diýdimärow. Aslynda bar-a, biz ony ýalňyş aýdýan ekenik, Hym Home Mebel diýip. Indi şuň ady HMMable. Hemişeki ýaly ony näme, toponymyza başladyk. Toponymyzyň onjorunda Mähri Pirgulyýewa. Ol bir ýerde interýu beripdir. Bir ýerlerde interýu beripdir. Ondan ol sözlerdenem aýdymlar döräpdir. Gözel aýdymlar döräpdir. Soňundan ony telewizorda goýberipdirler. Soňam şeýdip toponymyza geldi ol aýdym. Siziň ses bermeňizde

Serediň maňa horlanyp barýana. Ýöne men men oýun etdim öýdäki esse göni näme boljak belli däl. Soňam öz söýgimi tapdym-da edil şular ýaljykka sympatişni boldum. Baýram Hojatow gaty kyn aýdym bilen toponymyzyň siziň ses bermeňizde toponymyzda dokunjaryna ýeledi.

Bisdim, küýdüm, gowurlym, ahy-ahy-o! Toponymyzyň sekinji orny, Jelil, gaty gowy aýdym bolupdyr. Esasam, söýgülisinden aýrylyşanlar gaty gowy diňlär. Menem maslahatym bar, dogrymy aýdaýyn, siziň ses bermegiňizde toponymyzyň sekinji orny, Jelil. Ýandym.
Diýenim bolmady Özüýeňi sen oňladyň Bir söze durmadyň Ýalan bilen söýgimizi soňladyň
Toponymyzyň ýedinji ornuna süýji wiý Farhat Öraýew

Toponymyzyň altynjy ornuna gaty geň zat, Selbi Tuwakgylyjowa bilen Esmurik. Ol on ýyllap işläp gelýär, Esmurik özi. Ondan soň bir ýyl sözleriniň üstünde işleýär, çinskäp-çinskäp, soňundanam aýdym peýda bolýar. Ondan soň klip peýda bolýar. Berekella! Toponymyzyň altynjy ornuna Selbi Tuwakgylyjowa, Esmurik.

Gutlaýan! Siz toponymyzyň bäşinji orunda. Ýöne şutaýda bir zady ýatlasym gelýär Bekidäde. Dogrymy aýdaýyn, Jemşit Huseýnow bilen Eneşir Rejepow soňky döwür ikisi köp duet edýärler. Dogrymy aýdaýyn, gaty gowy duetler peýda bolýar, gaty gowy duetler çykýar. Şul aýdymam, Aýrylmaryn aýdymy gaty gowy aýdym boldy. Oň üstünde köp işlediler. Dogrymy aýdaýyn, klibi Polat düşürdi. Ondan soň kömek eden oglanlarym bar, ýagny menem çalarak kömek etdim. Ondan Wepa Şka agam, janyň sag bolsun. Jemşit Huseýnow toponymyzyň bäşinji orny Eneş Rejepowa bilen. Siziň ses bermegiňizde. Ýalňyz sen, diňe sen bilersin. Aýryla bilmerin senden, hasratyň ýakar gün-günden. Ýalňyz.
Toponymyzyň dördünji ornuna Amalia Zehin, Söýgülim maňa seret, Art Production gaty gowy düşüripsiňiz. Edil meň durşum ýaljak bir ýerde durup aýdym, klip peýda bolupdyr. Ýöne, dogrymy aýdaýyn, gaty gowy klip bolupdyr. Aýdym, sözler diýip aýdarly ýaly däl. Peçat dil, dogrymy aýdaýyn. Siziň ses bermegiňizde Amalia Zehin.

Olar toparymyzyň üçünji ornuny näme aýdym bilýäňizmi? Elbetde, Sabyr edeli we Tomaşa edeliň. Şolar ýaly uý alyp otyrsyňmy Beki däde? Çyndanam, toparymyzyň üçünji ornuny täzelik Azat Dönmezow, Sabyr edeli. Siziň ses bermegiňizden. Bu günler geçer gider dileg edeli, sabyr edeli. Sabr edeli Täleyimiz şeýle ýazylan näme edeli Sabr edeli Sabr edeli
Bu aýdymy reklama edip hem durjak däl, dogrymy aýdaýyn. Instagramda, TikTokda, e, YouTubeda, Imoda, Twitterde, WhatsAppda we şoňa meňzeş internetlerde gaty gowy ýaýrady. Bu aýdymy aýdan Myrat molla hem-de Azimus. Menem ýokardan wyşkaň üstünde gül sepdim, olam owadan bolupdyr. Dogrymy aýdaýyn, şo taýda özümem ba diýjek boldum. Goňşy gyz aýdymy ikinji orunda siziň ses bermegiňizde. Klip bolsa Begenç Tat

Onda howlukmaň. Ýok, men ýalňyşdym. Siz howlugyň, ýöne aýdymyň ady Howlukmaň. Azat ses bilen Begler ikisi duet, birinji ýer. Mynasyp. Howlukma, ýöne sen howluk Begler jan. Gowmy brat, näli? Geldiňmi sen manja? Ynam, tüweleme, top onda birinji ýer. Him Home mebeliň adyndan däl-de, HM dem mebeliň adyndan, top onuň simboly. Gutlaýar. Sag bol. Ine, Nesibe tagamlaryň adyndan hem ajaýyp güller. Ýöne Nesibe tagamlar bu güller bilen çäklenenokda, saňa agşam dostawkajygam barýar. Şonam kabul etmeli. Reklamam ýa. Ýok, ýok.
Hakykatdan hem barýar Nesibe tagamlary. Onda Begler jan. Birinji ýeriň bilen gutlaýas. Allajan höwür köp bolsun. Diňe ýarmaly. Ilki bilen Myrat Mollaň şu top on gepleşigine Myrat Molla sag bolsun aýdýas hem şu gepleşigiň guramaçylary bar Beki däde size sag bolsun aýdýas hem şu gün şu taýda Birinji orun bolmaklygymyň sebäpkärleri bar, olam janköýerlerimiz, diňleýjilem. Olara aýratyn sagbolsun aýdýas. Şu gün birinji ýer bolmadygym bolsam gynanjak däldim. Sebäp diýseň, şeýle bir köp ses berildi, menem ses berdim, menem ses berdim diýip, köp agalamyzdan geldi. Dogry. Sebäbi aragatnaşyk saklaýan. Ýeri.
Dogry. Esasy söýgi aýdymlarda. Şu sebäpden diňleýjilerime köp sagbolsun aýdýan. Janyňyz sag bolsun. Ony näme begleriň diňleýjileri ýene-de begleri diňläp indiki aýda-da birinji ýer bermeli. Nesip bolsa. Dawaý indi bro. Sagmanja işläň. Nesip etsin.
Ony näme toparymyz zakulçitulny. Aý guluň galdy. Waý. Gowy lukman şo toýa barýan diýen ýaly. Dawaý durun.
Sag bol.
Toparymyzy jemleýäs.